Fl-studio, l-intervista tal-lum Gino. L-odba tajba, Gino Lombardi. Prezentatur, attur, direttur, autur. Jina fik naħseb f'kull qasam.
Dik tkun ġo fik, jina li minn meta konzej, prezentatur reċentement issa bdejt namel għal-volja kont namel fuq stazzjoni ieħor program simili ħafna għal dan qed nagħmlu fuq ir-radju bħalissa. Però il-ħajja tiegħi jiena moħħi dejjem jewden fuq x'se nikteb iktar. Eżatt, jekk nafejn ktieb, ċinema, ktieb, radju, ktieb, xogħol. Il-ktieb dejjem qiegħed hemm. Nitkellmu dwar l-aħħar dan li ma ktieb hu. It-tmien wieħed.
It-tmien wieħed dik li tistaqsik. It-tmien ktieb bla ħtija. Bla ħtija. Dak sena ilu bħal dażmin sena kont ħriġt ktieb jismu Bla Isem. U tant intlaqa' tajjeb, tant talbuni n-nies biex inkomplih li kont diġà bdejt nikteb xi ħaġa oħra kelli nitlaqa' u nikteb dak. U għalkemm huwa sequel tiegħu ta' Bla Isem, Bla Ħtija jista' jinqara waħdu totalment. Tista' taqra lilu biss, tista' tkun qrajt Bla Isem qablu u tista' taqra Bla Isem warajh għax il-mod kif spiċċajtu ħareġ. Qed nuru promo tiegħu fil-fatt ukoll minn qed jara television bħalissa. Tista' tina idea dwar xi x'inhu? Eh? Din hemm
il-punt ewlieni tal-istorja huwa l-elitiżmu. Illum elitiżmu x'inhu? In-nies ta' mnieħerhom imxammar li jippretendu li l-nies Elf tal-familja tagħhom ma jitħalltux ma' nies ta' gradi inqas. Ħaġi li għadha teżisti illum stess u li nħabbtu wiċċna magħha ta' kuljum. Hija l-istorja ta' l-ġrajja tar-rumanz fuq fuq. Hemm Lara, il-karattru ewlieni li kellna fi Bla Isem, li eżatt qabel ma jkun se jiżżewweġ it-tifel tagħha, iċċempilha mara li tgħidilha li trid tkellimha urġenti fuq ħaġa importanti ħafna. Sewwa. U l-għada tat-tieġ qis insibu lil Lara u missierha Ralph qegħdin ġo l-post fejn qabel kien hemm il-villa tagħhom u jinstab katavru ta' tarbija. U nieqfu hemm aħjar fuq l-istorja. Mbagħad naħseb qed naraw qed tiżviluppa l-istorja. Eżatt, hemmhekk instab. Eh, huwa thriller isu jew xi detective x'inhu? Thriller, thriller, eh.
huwa thriller. Issa tikteb fuq ħajja vera, għamin tikteb fuq stejjer vera, tikteb. Le, meta qed tgħid ġrajja vera, Qed tgħid, ibbażata fuq ġrajja vera, għax l-esperjenzi tal-ħajja dejjem jgħallmuk. Pereżempju, jiena kull storja li ktibt hija ambjentata fil-ġurnata li qed ngħixu fiha, kważi, minbarra Paniku. Paniku hu rumanz li huwa futuristiku. Qed tara x'ġara f'Malta fit-2025. Sewa. Dak storja taħraq ħafna. Imma ktibt fuq droga, ktibt fuq grammi pereżempju fuq id-droga, jekk ktibt fuq vjolenza domestika, fuq ħafna affarijiet, dejjem nipprova nżomm intella' t-tema li l-inqas tkun qiegħda fuq il-fomm in-nies biex iġġibhom iktar aware tagħha. Aha, sewwa, sewwa. Well dan huwa l-ktieb fil-fatt u sibt tixtrih minn diversi ħwienet. Kemm domt tiktbu dan? Xi kemm? Dak ktibtu.
U meta tikteb dik dik. Bil-lejl, inħobb nikteb ħafna bil-lejl jien. Sewwa. Ġieli nqum fit-tlieta ta' filgħodu, fis-satejn ta' filgħodu. Il-muża jgħidulha dik? Tiġik il-muża.
Jew dixxiplina, il-muża. Muża, inti ma tistax taqbad u tikteb x'int trid. Jiena ġieli nagħmel sigħat jew ġranet tħares lejn il-kompjuter u ma tistax tikteb kelma. U mbagħad sar il-ħin, għaxar minuti oħra rrid immur xi mkien u tiġini idea. Allura jkollok tiktibha ta' malajr kemm tniżżel il-punti tagħha u mbagħad tiżviluppa meta jkollok iżjed ċans. Jien niftakar meta kont żgħir kont ġodni l-band u kont nikteb il-lyrics, ġieli kont nikteb fid-dlam Tiġi tajtilla tajba dil-linja tajba, allora niktiba jkolli notebook lest. Mbagħad tipprova taqra fil-għodu. U bas fil-għodu narħan għax iktibt, għax iktibt xi ħaġa. Bo, imma dak is-sabiħ tiegħu xek. Jiena ir-raġuni għaliex nikteb għax di importanti li nibda. Hija biex inħajjar in-nies jaqraw bil-Malti. Aw ħafna nies li anka li it-tfal tagħhom qatt ma jarawhom jaqraw u jippretendu li t-tfal jaqraw. L-eżempju jkaxkar jgħid il-Malti mela jekk inti t-tfal tiegħek tridhom jaqraw tihom eżempju billi inti dejjem għandek ktieb f'idejk. U min jgħid li ma jħobbx jaqra mhux għax ma jħobbx jaqra għax qatt ma ġietu storja tajba f'idu. Jiena naqra ħafna wkoll. X'inhu l-punt? Jekk inti l-istorja jinġri naqra l-kotba ta' awturi kbar barranin, per eżempju, li jekk wasalt per eżempju ktib prominenti, wasalt 200 paġna u l-istorja da ma bdietx, li ma jistax ikun. Eh. Qed tifhem, l-istorja għadha mhux ma bdietx, għadha ma ġibditek li tgħid. Wara 200 paġna.
Mhux hekk.
Allura inti kull jiena nikteb nagħmel mezz li kull paġna ġalek tqalleb għal paġna ta' wara. Nikteb chapters osra. apposta u tipa ftit ikbar minn normal. Sewa.
Imma ovvjament l-aħħar mistoqsija ovvjament inti ma tiktibx għat-tfal, ovvjament inti tikteb.
Minn 15-il sena l-fuq. Minn 15-il sena l-fuq dik irid insaqsik ukoll. Sa 150 sena. So, għazza.
Ebu, għandek. Ġina, ħanibqu għaw. Bħaj diġa dwar il-Chelsea biex ma tkunx. Ej, Chelsea sajrin tajjeb bħalissa. Ħafna Chelsea illi nżomm magħhom mindu kelli tmien snin, qatt ma rebħu xejn. U dak huwa supporter ta' veru, mhux bħal supporters li jkunu jżommu ma' timijiet li dejjem jirbħu. Fimtek.
Li jimni xwet minn dawk, le, li jimni għasbur tal-tabet laqqa. Mela, Gino, grazzi. Prosit ħafna ħafna sa' program fuq radio u koll, ħad pieċir. Ejva, ejva, ejva. U anki tisma kummenti. Tal-bidu inti. Aha, bis-sens, vera, bis-sens. Għanib u għaw, ma nafx nix reklami jow taw le. Ma mela, nafx nfakru għom li jem edizzjoni speċjali ta' Massuffara lejli til-miliet. Iva, hemm ir-riklama għaddej dejjem fuq ir-radju mill-edizzjoni speċjali għall-Milied, ovvjament, ħa tagħmel ħafna sens. Din ħanifqu għax għandha sawta u Afrika, Bon Ġuwan, u Bon Ġu familja.